Anke meta l-mixja tagħhom tkun għat-telgħa, Carmen Micallef Buhajar kienet ta' appoġġ kbir lil Dun Karm u ta' sostenn lill-memorja tiegħu, bħalma naraw f'din ir-rokna. Għal min jiftakarha, Carmen Micallef Buhajar kienet mara dħulija, sinjorili, ta' qalb kbira, ġeneruża u fuq kollox patrijottika. Kienet dejjem lesta tisimek u Tkoll ikollha risposta mal-ewwel għalik. Trabbiet, twildet u trabbiet f'Lixandra, l-Eġittu, ma' ħuta, ma' żewġ ħuta Pina u Ġova, Ġovanna, ma' missiera Toni. Hemmhekk ħadmet bħala infermiera. Issa kemm imbagħad inqalgħet ir-rivoluzzjoni ta' Ġamal Nasser li f'dik ir-rivoluzzjoni ried jinnazzjonalizza il-Kanal tas-Suez. U l-barranin kellhom jitkeċċew. Kien hemm ordni biex il-barranin eh, jitilqu. Eh, dawk li twildu Malta setgħu jiġu hawnhekk. Però dawk li kienu ma kienux twildu hawn ridu jsibu post ieħor għalkemm. U Carmen u l-familja tagħha sabu refuġu l-Ingilterra. Mekka ħadmet ukoll fil-exchange postali fejn minħabba li kienet taf il-lingwi, kienu kienu jafu l-lingwi, kienet taf it-Taljan, l-Ingliż, l-Arbi, il-Franċiż, allura kienet eh, il-persuna ideali biex fit-telefonija. Il-imħabba tagħha għal Malti bdiet bis-saħħa ta' Ivo Muskata Zoppardi li ġie Ben Ġuże Muskata Zoppardi u Tony Said li kien jgħix Port Said. Eh, u kien jiġi minna da, kien jiġi minna u dawna kellhom ix-xirka għal qari Malti. U bis-saħħatek li hi skopriet il-letteratura Maltija biex ngħidu hekk, hi qabel propjament il-letteratura Franċiża li l-aktar li kienet tħobb taqra. Eh, biss mbagħad darba minnhom rat ktieb fidejn Eh, fidejn Ivo u għaltlu dak xinu għalla dak tip ta' Dun Karm. U l-ewwel poezija li qrala warda li tajt ġrajjieta u minn dak inar, minn dak il-ħin, bdiet din l-imħabba straordinarja għal Malta u għal poeta nazzjonali b'mod partikolari. Carmen bdiet Korrispondenza twila ma' Dun Karm bdiet mill-1940 u baqgħet sejra sa mewtu sal-1961. Qatt ma ltaqgħet miegħu wiċċ imb'wiċċ għalkemm ix-xewqa tagħha żgur kienet li xi darba tiltaqa' miegħu, imma fil-verità qatt ma kellha l-opportunità li tiġi Malta u tiltaqa' miegħu. Wara li miet imbagħad bdiet iżżur Malta b'mod regolari u naħseb li Rat Londra kif inhi u t-tifkiriet li jagħmlu l-lapidi u l-munumenti u ħasset li hawn Malta hawn nuqqas kbir minn das f'das-sens. U bdiet tieħu ħsieb b'mod ġeneruż ħafna minn flusa tqiegħed u twaħħal lapidi f'ġieħu, ġifieri ma' Malta ssib fejn twieled, lapida fejn twieled. Ħaż-Żebbuġ naturalment. Eh, il-lapida fejn miet, il-Blue Sisters, l-isptar tal-Blue Sisters, dak li kien magħruf bħala Blue Sisters. Eh, il-belt, triq li fran fejn ex, dawk is-snin waħdu u bata dik is-solitudni kollha, imma hemmhekk inkitbu jgħidulna l-aqwa xogħlijiet tiegħu. Eh, ħadet ħsieb dik li kienet magħrufa bħala l-Kamra ta' Dun Karm Illum nafuha bħala l-ispazju tal-poeta nazzjonali fil-Mużew tal-Katedral. Ġifiri, ridet eh, eh, tiġbor dawn it-tifkiriet kollha u żomm il-memorja tiegħu ħajja b'dan il-mod. Saħan sitra, anki min miss miegħu ftakret fih, ħanati eżempju. Jekk Giuseppe Bonnici ħaħsib jippubblika l-poeżiji ta' Dun Karm f'dawk li magħrufin bħala Tliet Kotba tal-Għana, mela ssib lil Carmen tieħu ħsieb twaħħal mhux lapida waħda, imma waħlet lapida eh, li tfakkar it-twaqqif tal-Aqda tal-Malti u twaħlet fil-Biblioteka tal-Università. Lapida oħra fejnex Ġuże Bonici f'Taslima. Iġveri anki għal min rikonoxxa u għen fil-pubbliċità ta' Dun Karm ħadet sib tagħmilha wkoll. Apparti wkoll li rat kif għamlet u bl-għajnuna ta' Prof. Oliver Friġġieri ġabret ix-xogħlijiet kollha ta' Dun Karm fl-edizzjoni ta' Oliver Friġġieri l-poeżiji miġbura. Biex issaħħaħ it-tifkira tal-poeta nazzjonali, Carmen saħansitra ħadet ħsieb twaqqaf fondazzjoni f'isimha, magħrufa bħala l-Fondazzjoni Carmen Micallef Bohajar. U fix-xahar ta' Ottubru, appuntu fid-data ta' bejn id-data tal-mewtu ta' twelid tiegħu, issir din il-konferenza li fija insibu studju li jiffoka fuq aspett f'Dun Karm. Riċentament saret waħda fuq l-aspett ta' proza ta' Dun Karm. B'dan il-mod, jiġifieri naraw lil Carmen Micallef Buħaġar tħobb lil Malta, patrijotta f'dan is-sens, hemm dan in-nazzjonaliżmu li hi kienet tara li Malta ma tapprezzax biżżejjed lilha nnifisha, kienet iċċanfarna fuqha din. Kienet iċċanfarna fuqha din li ma napprezzawx biżżejjed lil pajjiżna u lil letteratura tagħna u lil patrijotti tagħna. Saħansitra anki għamlet twaħlet ukoll lapida f'dak li ngħidulu l-atriju Vassalli fl-Università ta' Malta. Xogħla wkoll dik il-lapida fejn hemm il-monument ta' Vassalli.